Politika tal-Partit Nazzjonalista għal din il-kampanja elettorali. Attendenza mill-isba, atmosfera mill-isba hawnhekk fix-xara Għawdex fejn issa għadu kif inaqat magħna il-kap

U issa nagħtu bidu għal din l-attività politika bit-tema Jien Nagħżel Malta hawnhekk fil-lokalità tax-Xagħra Għawdex, intervista mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil.
Nirringrazzjak talli ġejt fil-gżira tagħna u nibda bl-ewwel mistoqsija. Għall-ewwel darba fl-istorja politika ta' Għawdex il-Partit Nazzjonalista se jkollu programm elettorali ffukat fuq Għawdex. X'ifisser dan u forsi tagħtina wkoll xi proposta speċifika? Iva, l-ewwel nett permettili nirringrazzjak talli aċċettajt illi tagħmel din l-intervista. Huwa ta' pjaċir kbir illi nagħmel intervista miegħek, imma huwa ta' pjaċir kbir għalija wkoll illi nkun hawnhekk f'Xagħra Għawdex fost din il-folla sabiħa illi laħqet hawnhekk. Biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek, biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek, nixtieq iva Nikkonferma u kburi li qed nikkonferma illi l-Partit Nazzjonalista ser jagħmel xi ħaġa illi l-ebda partit politiku m'għamilha s'issa, illi joħroġ programm elettorali apposta għal Għawdex, għal Għawdex u għall-Għawdxin. Din hija xi ħaġa. Għamilt ħidma sew straordinarja għaliex iltaqa' matul il-ħin matul il-ħin wera l-interess illi jagħti kontribut, ġabar ħafna u ħafna ideat u issa qiegħed fil-fażi finali illi jagħlaq dan il-proċess biex aħna fil-jiem illi ġejjin inkunu nistgħu nħabbru dan il-programm elettorali. Nixtieq F'dan l-istadju insemmi proposta waħda biex inwieġeb lill-mistoqsija li għandi għal qalbi ħafna. Fil-programm elettorali l-Partit Nazzjonalista ser jintrabat illi Għawdex jiġi dikjarat bħala gżira reġjun, permezz ta' emenda fil-Kostituzzjoni. Minkejn il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna għall-ewwel darba ikun hemm rikonoxximent kostituzzjonali għal Għawdex bħala gżira reġjun. U minn din allura titwieled, jitwieled proċess, li permezz tiegħu nagħmlu liġi sabiex biha nwaqqfu Kunsill Reġjonali għall-Għawdex għall-Ponta, Kunsill Reġjonali li jkun ipoġġi l-affarijiet għall-Għawdex separat mill-Ministeru ta' Għawdex u li għax ikun Kunsill rikonoxxut, uffiċjali fil-liġi u fil-Kostituzzjoni ser ikun jista' jagħmel xi ħaġa oħra. Ser ikun jista' japplika hu għal fondi tal-Unjoni Ewropea, jinnegozja pakkett ta' fondi għal Għawdex apposta mal-Unjoni Ewropea u nixtieq inħabbar li dan mhux biss jista' jsir, dan mhux biss ser isir imma l-pakkett finanzjarju li nistgħu ninnegozjaw għal Għawdex huwa pakkett li jista' jlaħħaq sal-250 miljun ewro għal Għawdex. Nirringrazzjak imma kif tolqotni din il-korruzzjoni? X'twieġeb għal dan? Ara, l-ewwel nett, ser issir elezzjoni bikrija, dan punt kruċjali. Nixtieq, u qiegħed nirrepetih apposta, illi twasslu dan il-messaġġ lil kulħadd. Ser issir elezzjoni bikrija għal raġuni waħda. Għaliex għandna l-korruzzjoni u għandna l-aktar Gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna illi għereq fil-korruzzjoni tiegħu stess. Għalhekk ser issir. bil-korruzzjoni u għaliex il-Prim Ministru bil-korruzzjoni tiegħu stess u ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi, għaliex fuq dawn it-tlieta qegħdin nitkellmu, qas fuq il-Partit Laburista. Furti tal-kliem eżatt illi kiteb Godfrey Farrugia, għax trid tisimgħu biex tapprezza Keith Schembri u Konrad Mizzi li ħajġekkjaw lill-Partit Laburista biex jihhajġekkjaw lill-pajjiż kollu. Dak li ġara. U għalhekk jiena ngħid li mhux ġlieda bejn PN u Labour, din mhix ġlieda bejn Simon Busuttil u Joseph Muscat, din kwistjoni tal-futur ta' pajjiżna. Fuq naħa waħda għandek dil-klikka ta' tlieta min-nies u fuq in-naħa l-oħra għandek l-interess nazzjonali ta' kulħadd. Pass 'il quddiem, tikkontesta l-elezzjoni ġenerali u tikkontesta f'isem il-Partit Demokratiku illi huwa parti minn din il-forza nazzjonali. Il-prezz tal-korruzzjoni, Beppe, qiegħed iħallsu kulħadd, inkluż in-nies illi hawn magħna illum hawnhekk f'Għawdex illi ħallsu l-prezz ta' Gvern illi flok kien iffukat Joseph Muscat m'għamilx. Ekku, u dan iġibni għat-tielet mistoqsija. Joseph Muscat bħalissa qed jiftaħar li se jagħmel it-toroq kollha ta' Malta u Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista xi proġetti. Issa jafu li wara erba' snin inti mhux talli m'għamilt xejn imma lanqas għamilt bidu ta' xi ħaġa. Assolutament! U dak il-kalkolu n-nies, dak il-ġudizzju n-nies qegħdin jagħmluh proprju bħalissa.
L-Għawdxin jiddejqu meta l-Maltin iħarsu lejn Għawdex bħala presepju. Aħna l-Għawdxin nixtiequ li dan ikun post fejn ngħixu mal-familja, naħdmu, nrabbu t-tfal tagħna. Kif se jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jilħaq dawn l-aspirazzjonijiet? Jiena, Beppe, lil Għawdex ili nsegwih għal ħafna snin. Il Għawdex ili nsegwih għaliex jiena għal disa' snin kont deputat għal Għawdex fil-Parlament Ewropew. U allura naf li meta qed nitkellem magħkom illum qiegħed at home. Qiegħed home. U qiegħed nitkellem bħala parti mill-familja għax intkom diġà ittestjajtuli. U din hija xi ħaġa li, Jiena issa għandi l-esperjenza tagħha. U ħaġa li laqtitni matul dawn is-snin insegwi 'l Għawdex hi li maż-żmien qed inħoss illi Għawdex qisu qed isir post qisu waħdu hekk awtomattikament. Bi proposti ambizzjużi illi juru li għandna viżjoni ta' kif f'Għawdex nerġgħu nagħmluh. Post għaż-żgħażagħ ukoll, post fejn inti tista' tissetilja wkoll, fejn inti tista' tibda u trabbi familja. U rrid allura hawn noħroġ lil IKEA, biex ngħidu hekk, proposta oħra li ser indaħħlu fil-programm elettorali għal Għawdex. Diġà semmejt għall-Kostituzzjoni u l-Kunsill Reġjonali u nieħu l-okkażjoni biex nagħmel din it-tieni proposta. Aħna ser noħorġu b'inċentiv finanzjarju illi kull koppja żagħżugħa illi tibda familja tissetilja hi f'Għawdex jew inkella koppja jew familja li diġà qiegħda f'Malta biex inħajruha terġa' tiġi f'Għawdex.

biex dan isir. Dan huwa biss eżempju wieħed ta' dak illi nixtiequ nagħmlu imma anki biex nuru illi għandna ideat ġodda, eċċitanti, innovattivi, illi ħadna interess, illi meta aħna konna fl-Oppożizzjoni f'dawn l-erba' snin ma ħlejniehx iż-żmien, studjajna, ħsibna, smajna. Ara, din tweġġagħni wisq. diġà tkellimt fuqha, intkom tafu, tweġġagħni wisq. L-ewwel nett, din l-biċċa xogħol tal-isptar illi jiġi privatizzat, l-unika sptar pubbliku f'Għawdex jiġi privatizzat, ġa ma naqbilx magħha. Kieku kien hawn żewġ sptarijiet pubbliċi u pprivatizzaw wieħed minnhom, kont għidt fiha u ma fihiex. Jien m'iniex kontra illi jkun hemm sptarijiet privati, anzi, ninkuraġġihom. Imma mhux hekk għandek wieħed, mhux meta għandek wieħed li hu pubbliku, li hu tagħna. Dik ma naqbilx magħha, diġà bħala prinċipju minnha nnifisha. Sewwa, imma biex tkompli tinsulta lin-nies. Dan il-kuntratt isinnu wara darkom u biex tkompli tinsulta lin-nies dan il-kuntratt negozjat minn Konrad Mizzi u Keith Schembri illi għandhom kumpanija segreta fil-Panama. Sewwa? Mela, nerġa' nirrepeti, l-impenn tiegħi huwa dan. Il-Ministru tal-Gvern ġdid minn hawn u xahar ieħor. Jiena naf li din hija suġġett tal-qalbek għax inti qiegħed fil-front tal-mina, fil-front favur il-mina bejn Malta u Għawdex. Dan kien proġett li, għandek raġun inti, nħlew erba' snin sħaħ għaliex il-Gvern ta' qabel Nazzjonalista kien diġà beda l-istudji fuqu, l-istudju ta' l-fattibilità. Qiegħed ngħid dan, qiegħed ngħid dan u qed nagħti din is-saħħa politika wara l-mina bejn Malta u Għawdex anki għaliex Jien nara dan bħala proġett nazzjonali. Jiġifieri ma narax bħala proġett għal Għawdex biss, ma narax bħala proġett għall-Għawdxin biss, le, narah bħala proġett nazzjonali li jista' jgħaqqad iż-żewġ gżejjer u l-fatt li inti jkollok link permanenti, jagħti dimensjoni ġdida lit-territorju nazzjonali. F'daqqa waħda, it-territorju nazzjonali, id-dinamika tiegħu tinbidel kompletament. U allura dik hija xi ħaġa. Isir issa, jikkonkludi, kif mistenni li jikkonkludi, li dan jista' jsir. L-istess qed jgħid li jirrikjedi ċertu proċess u għalhekk jirrikjedi ċertu ammont ta' snin. X'se tkun qed tagħmel fl-immedjat biex issolvi din il-problema ta' aċċessibilità għal Għawdex? Iva, għandek raġun.
Il-tunnel ma jsirx minnu malajr, ta, għandek raġun. Però xi darba trid tibdieh. Jien mhux ser neħli erba' snin biex nibdieh. Aħna ser inkunu ċari illi x-xogħlijiet fuq dan it-tunnel jibdew mill-aktar fis possibbli. Mill-aktar fis possibbli. Ser ikun hemm responsabbiltà speċifika fuq dan, imma għandek raġun. Peress li dan mhix xi ħaġa, it-tunnel mhux xi ħaġa li jsir mil-lum għal għada, irrid nara illi ssir xi ħaġa li hu possibbli għal-link bejn Malta u Ħal. Is-servizz tat-trasport marittimu tal-merkanzija illi neħħa Joseph Muscat. Żewġ affarijiet illi nagħmlu mill-ewwel, fast ferry service għall-passiġġieri bejn Għawdex u Malta, u trasport marittimu għall-merkanzija illi Joseph Muscat neħħa, aħna nerġgħu indaħħluh mill-ewwel, anki għaliex ħarbat, ħarbat lin-negozju Għawdex. Jiena naf għaliex tkellimt ma' ħafna nies fin-negozju Għawdex kemm din kienet daqqa ta' ħarta għalihom. Kwistjoni prinċipali għal din l-elezzjoni se tkun bla dubju tmexxija onesta u tmexxija nadifa. Kif se tagħmel din it-tmexxija onesta f'Għawdex ladarba inti tkun Prim Ministru fix-xahar li ġej? L-ewwel nett billi jinbidel il-Ministru ta' Għawdex. Dik m'hemmx dubju. Is-suq hawn f'Għawdex u ħadd ma jaf x'qed jagħmel. Imma ser indaħħlu Kunsill Reġjonali għal Għawdex illi jkun il-lenti fuq il-Ministru, allura l-Ministru għal Għawdex mhux biss irid imur il-Parlament Malta jagħti rendikont illi ħafna drabi mill-esperjenza mhix daqshekk immedjata u effettiva.